Central Lairam Longtlai The Lairam Times menin nan kut kan in tlai hna. Thong ni kuleli pur zardongnak thong pangtoi chimnak kan ngei lai caah adi dong tiang rat ngai chiao dingin kan in sawm hna. Thong chimtu malsawm tluang. Siaha in Myanmar ram ah petrol le diesel luhpi kham kan theih cio bantukin nai hrawng hi Siaha district chungah petrol, diesel phung loin zuar a tam ngaingai. Cucaah mizapi nih harnak fak an tonnak hnga lo Siaha district ram chungah phung le nawlpek felfai in chuah le hman a hau cang tiah VL Hruaizel a khiang te. District Magistrate Siaha district nih nawl peknak cu tanglei bantukin a chuah. Pakhatnak, petrol le diesel cozah nih a khiahmi man lengin black marketing hohmanh nih an zuar in an cawk ding a si lo. Pahnihnak, filling station ah mah nih herhminak tamin galon le dur etc. hmangin zuar ding ah an lak ding a si lo. Pathumnak, hi petrol, diesel hi kan innpa ram Myanmar le ramdang ah chawlehnak he pehtlai in zuar le pek kham a si. Hi phung a buarmi cu section za le sawmriat le pariat IPC bantukin fakpi in hrem an si lai. Hi nawl pek hi chuah a si in thla hnih chung a nguh lai, tiah District Magistrate Siaha District VL Hruaizel Akhiang te nih Thawngnih kul le li pur kul le riat ah nawl a chuah. Lunglei le pawngkam khua in Myanmar ram ah petrol le diesel zuar a kham. Lunglei khuapi le a kiangkap filling station cheukhat ah petrol le diesel tampipi in Myanmar ram lei ah zuarthlai ding in liter zeimawzat filling station ah an lak tawn ti theih a si, tiah District Civil Supply Officer Lunglei District nih Thawngnih kul le li pur Kullenga ah cathanh a chuah. Hi kongkau ah hin Lunglei le a pawngkam filling station kip i fimkaan dingin le mizapi nih harnak an ton ahcun filling station rianṭuantu ṭuanvo a si lai. Cun black market zong in i pek lo dingin filling station kip kan i theihter hna, tiah District Civil Supply Officer Lunglei District nih thonghnih kul le li Pur Kullenga ah cathanh a chuah. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Lawngtlai, ca thanh. Caan rau lo te kal cia ah POL HSD NMS kongkau ah consumer hna sinah complaint tam ngaingai kan don. Asinain, nan nih zong target ngei in rianṭuan nan si caah FCNCA Department nih hmalak a hau lo. Asinain, Lawngtlai District chungah filling station paruk kan ngeih lioah kan district chungah consumer hna nih POL tlakcham caan an ngei cheu tawn. Hi a si ko bu i kan kalpi peng ko ahcun nan kongkau hi nawl ngeitu sang sinah chuahpi lo khawh a si lai lo, tiah Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department District Civil Supplies Officer nih Lawngtlai District Filling Station paruk min ṭial in manager sinah ca a pek hna. Hi bantukin thil a um caah hmailei ahcun tualchung consumer hna leiah district chungah project contract rianṭuan liomi hna nih POL, HSC nih MES an tlakcham lonak caah hma rak la dingin kan in nawl hna leiah kan in theihter hna, tiah Food Civil Supplies and Consumer Affairs District Civil Supplies Officers nih Thawngni kul li Pur kul le nga min ṭial in a langhter.

Assistant Secretary Salai Zing Bawi nih hruai in Vice Chairman Pu Biak Nun Mawi nih cun Kawl cozah uknak chia tangah kum sawm sarih leng kan um i cozah ruangah unau kan sinak zong kan i philh pah. Kum thonghnih le kul le khat rambuai hnuah ralhrang uknak cu dohkalh in a phunphun in cawlcangh a si. Kan miphun khat Laitlai nih cathanh nan chuahmi kan hmuh. Mithmuh kuttongh in nan kan dirkamh ning kan hmuh tikah nan cungah kan i lawm hringhran. Tutan nan kan dirkamhnak zongah hin lenglei in soiselnak le harnak nan tong ko lai. Intuar khawh zia thiam u law nan hnute ah kan dir zungzal ve ko tiah a chim. CY le DRS Information Secretary Lalpui Lian Thang Nget nih Unau cu phone i chawnhnak in hmaitonh in bia i ruah hi a sunglawi deuh. Tutan dirkamhnak nan kan pekmi hi nannih cu ralzam dirhmun in dir ko hmanh u law kan in mawhchiat ngam ding men an si lo. Asinain unau laitlai kan sinak nan langhtermi tu a si. Hi lampi kong ah hin an kan hruaitu hna nih hnu kan tolh lai lo, a si khawh chungin kan i zuam lai, tiah an ti. Cu a si caah Paletwa hi Chinmi kut i a um hlan lo cu tuah khawh kan i zuam lai tiah a chim. Nannih zong nih minung in duty kan in bawmh hna lai nan ti cun kan i lawm tuk ko hnga. Hung kan bawm u, chungkhar pawcawmnak kaltak in kan duty tikah harnak zong a um ko. Sihmanhsehlaw unau kan sinak cu fek chin ko seh tiah a chim. Lawngtlai phan Hakha Thantlang i zohkhenhnak bu ruahnak petu Pu Dawt Lian nih Thantlang in kan hung zaam. A zan ah Wai le hruaitu nan kan leng. Ralzaam nan si lo hih. Kan lai khualipi kan phan tiah i ruat u nan kan ti. Cu nih cun ngaihchiatnak lungthin thazaang a ṭhawnter i zaang a tlung ngaingai. Chaklei kan va kai caan ah nan kan dawt ning, mising zoh in nan kan zoh lo ning hi kan chim lengmang. Ramdeih hlan chung cu kan um rih lai caah kan hmailei ah nan kan dirpi a hau ko tiah a chim. Siwai le DRS Vice President nih siwai le DRS min in nan cungah lunglawmh bia kan chim. Kannih thlanglei Laifa hi kan umnak ruangah Laiholh in holh loin lusei holh hmang kan tam. Hi zong hi ningzak ngai cu a si ko. Nan tuarinnak kan in tuarpi hna. Kan si khawh chung in dirkamh kan in huam hna. Zei harnak hmanh tong usilaw kan tuah khawh tawk a um ahcun kan in zamtak hna lai lo. Kan cungah hin nan lung si law nak zong tampi a um ko lai. Kan ruat thiam u law kan theih lomi cu hung kan chim u. Thazaang ṭhawnnak caah nan kan dirkamhmi cungah kan i lawm tuk hringhran, tiah a chim. Hi dirkamhnak pek i caan hmannak hi Lungtlai Phan Hakha Thantlang i zohkhenhnak ah Chairman Pastor Daniel thlacamnak in caan khar a si. CY le DRS lei in Vice Chairman, Information Secretary,

Zaanghlei cawi NGO kip cu office chamber ah sensitization meeting hmanpi. Hi caan ahhin phu bu kip nih an hmalaknak report an pek. Myanmar ralzam nih harsanak an tonmi kip an langhter. Hi harsatnak silhnalh ding kong ralzam bawmhnak lei ah district administration hna hmalak ning le ṭuan ning ding kong ceih a si. Lawngtlai pengkomh ah khuabawi thimnak tlamtling in lim. Lai Autonomous District Council ramchung Village Council VC sawmkua le pariat ah thimnak tuahmi cu thawkni kul le lipur kul le sarih ah tluang tein vote thlak a si i vote thlak dih hnu ah vote rel colh a si. LADC VC i thimnak ah hin ballot paper hmangin zing suimilam pasarih ah thawk a si i zanlei suimilam panga tiang vote thlak khawh a si. vote thlak dih hnu ah zan ah polling station kip ah vote tlami hi returning officer RO hruainak in polling station hmun kip ah rel colh a si. Rel dih a si hnu ah RO nih result an thanh colh i teinak hmumi sinah ca pek colh an si. I thimnak manrua cauk biapi fimhlawm dih a si hnu ah Lawngtlai DC office phanh pi a si. LADC ah VC somkua le pakua lakah Sawmli le paruk mong bu chuah ah cun VC i thimnak tuah a si lo. VC sawmkua le pariat i thimnak kalpimi VC sawmkua le pariat ahhin a duh paoh i zuam khawh a si. General seat zali le sawmkua le pahnih le nu ca lawngah reserve seat sawmkua le pariat a dihlak ah seat zanga le sawmkua a um. i thimnak ah aa zuammi dihlak hi minung thongkhat le zanga le hleikhat general seat ah thongkhat le zahnih le sawmnga le pakua le reserve seat ah zahnih le sawmnga le pahnih an si i BJP candidate kuleli INC candidate zathum MNF candidate zali le sawmthum le pariat

Sawmthum le pariat Karlui cu le sawmnga le pakhat Sabual tlang VC ahcun reserve seat ah cuhtu pakhat cio ZPM candidate pahnih le MNF candidate pakhat an um. Zuamcawhtu um lo an contested tling ah thanh a si. I thimnak vote thlak hi VC sawmkua le pasarih ah seat zanga le sawmriat le pahnih general zali le sawmriat le pariat le reserved sawmkua le pali kalpi a si. VC sawmkua le pasarih ah vote ummi dihlak thong sawmnga le thongnga le zathum sawmli hnih, pa thong kul le thong sarih le zahnih le kul le nga, nu thong kul le thong riat le za le hlei sarih, polling station vote thong sawmli le thong thum le zahnih le hlei khat, pa thong kul le thong khat le zathum sawm thum ruk. Nu thong kul le thongkhat le zarih ah sawm sarih nga a tla. Postal ballot ah vote tla zahnih le sawmriat le pariat he fon in vote thong sawmli le thong thum le zali le sawmkua le pakua a tla. LADC VC i thimnak thonghnih kul le li ah hin ZPM nih seat zahnih le sawmli le paruk general zahnih le pathum le reserved sawmli le pathum la in VC sawmthum le pariat ah tenak an hmu. MNF nih seat za le sawmkua le pahnih, general za le sawmruk le pahnih le reserve sawmthum la in VC kul le nga ah teinak an hmu. INC nih seat za le pahnih, general ah sawmriat le pakua le reserved hleithum la in VC hleihnih ah teinak an hmu. BJP nih seat pasarih, general dih la in VC sernak an ngei lo. Independent candidate nih seat sawmli le pathum, general sawmthum le pakhat le reserved hleihnih la in VC khat ah seat zanak tam laknak VC pakhat an ngei. Party nih VC dir khawh majority um lonak VC kul le hnih a um fawn. Atutan kan thawngchimnak cu hi vial hi a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.